Opgepasst, opgepasst, eventuell musekalesch Feeler sinn an eisem Podcast bewosst net verbessert ginn. D'Kandidaten a Kandidatinnen an eisem Podcast si keng Sänger a Sängerinnen an och de Serge huet déi Stécker ni virdru geprouft. Dofir, wann Dir e Feeler fannt, kënnt Der e gär halen. Vill Spaass! Probéiere mer et eng Kéier, e bëssen zesummen ze prouwen, well wéi gesot, ech kennt net an.

Lauschters de dat oft? Ech lauschteren et oft, jo. Mat menger Fra zesummen lauschteren mer et oft. Et ass e rebellescht Lidd. Et ass e rebellescht Lidd, wat einfach seet, haut gëtt alles probéiert an eng Form ze pressen, haut gëtt jiddweree probéiert, jo, sou an e Moule eranzedrécken, wou en eigentlech net dra gehéiert. An domadder kreéiere mer u sech als Gesellschaft méi Problemer ewéi Ewéi der do sinn, du muss esou sinn, du muss esou sinn. Dat ass ëmmer méi an der Gesellschaft esou, dass, ech weess, fréier war et emol esou, ah wann s de net bei de Staat schaffe gees, dann hues de keng, dann hues de keng gutt Plaz, dann hues de kee gutt Liewen, wann s de net heihinner gees an net dohinner gees. An et ass genau dat am Uf-, also eigentlech war deen, Probéiert, elo net nëmmen d'Kanner, mee am Allgemengen, d'Leit an eng Form eranzepressen, hinnen deen Drock mécht, dee se souwisou net gewuess sinn, mécht ee méi, riicht ee méi Schued un ewéi soss eppes.
Mengs du, dat wär haut méi wéi fréier, oder?
Anescht wéi fréier. Anescht.
anescht. Ech denken, dass mer évoluéiert sinn a verschiddene Saachen, dass mer effektiv als Gesellschaft e ganz Koup Saachen hunn, déi e vun eis vill méi dermat offannt hunn an och net méi esou streng gesinn. Ech huelen elo mol alles, wat Rassenënnerscheed a Hierkonft ass, wat d'Sexualitéit ubelaangt, d'Identitéit vu jiddwerengem. Doranner si mer vill méi oppe ginn, awer duerch, ech denke mol zum Beispill duerch déi ganz nei Technologien, déi kommen an esou weider, kritt een esou e bëssen opgezwongen, du muss elo esou sinn. E Kand, wat net, e Kand, wat kee Computer kann, net mat engem Computer kann ëmgoen, jo, deem, dat kritt direkt gesot, du, du méchs Saache falsch, dat geet net, et gëtt direkt gekuckt, jo, wéi den Text halt eben och seet, et kritt halt eng, Voilà, und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problem, Kind erklärt, und jede, die zur Lebhaft ist, kriegt ne Pille, damit sie nicht stört. An et ass genau dat, wat eigentlech och esou ass. Jo, fréier war vläicht e bësse méi radikal nach verschidde Saachen, haut ass et vläicht e bësse méi subtil, mee trotzdem nach muss een sech u gewësse Saachen upassen a wann een do net drapasst, dann.
Jo, da kritt een iergendwéi sou, also op alle Fall mol och dat Psychologëscht hannendrun, dat, jo, da bass de zum Scheitern verurteelt, wat ganz vill, wat ganz vill Selbstwäertgefill ewechhëlt. An wann een dunn déi néideg Ënnerstëtzung huet a sengem Ëmfeld, fir halt eben esou Saachen ze iwwergoen, dann ass ee meeschtens e Symptomträger im System. Dat heescht, ass dat och eppes wat wat dech wat perséinlech mat denger Geschicht ze dinn huet e bëssen déi déi Story oder net oder firwat beréiert dat dech esou esou dat Stéck? An an an engem an engem an engem Sënn betrëfft et mech och. Ech sinn an engem wéi soll ech soen radikal reliéisen Ëmfeld grouss ginn. wous de näischt hues dierfe maachen, du hues net mat anere Kanner dierfe spillen, du hues d'ganz Welt missen als schlecht gesinn, du hues net dierfen eraus mat anere spille goen, wann déi aner gespillt hunn, du hues gewësse Filmer net dierfe kucken, gewësse Musek net dierfe lauschteren. Also et ass ee wierklech. an eng Form gepresst ginn, dat ass hei dem Nord Visit wéi et hei steet, ech sinn och an esou eng Form gepresst ginn, an ech ka soen, sech aus där Form ze befreien, mat deene Weltusiichten déi engem agetriichtert gesinn, dat ass Heavy Metal, dat ass schonn net einfach. E Kampf.
En haarde Kampf, e ganz haarde Kampf, jo, et ass, et ass. net einfach an kënnt een och net ongeschuer do eraus. A wéi mécht een dat da fir sech net unzepaassen, fir ze soen, ech sinn anescht an ech passe mech elo net hei un? Kann een dat iwwerhaapt alleng packen oder wéi funktionéiert dat? Et kann een et alleng packen, mee de Problem ass, et muss een och de Risiko agoen, fir halt eeben e gewëssene Verloscht anze. Z'encaisséieren, dat ass esou. Also ech schwätzen emol déi bei mir halt eben, meng Famill huet mir de Réck gedréint, ech, se schwätzen nemmi mat mir, telefonéieren nemmi mat mir an esou weider. Et war eng Realisatioun, déi ech selwer hu misse maachen. Ech hunn vill Leit ronderëm gehat, wou ech kannt hunn, sief et an der Schoul, Ech sinn hei deelweis hei am Garer Quartier opgewuess. Dat heescht, reegelméisseg sinn ech och duerch déi kleng Hannerstroossen gaangen, wou ech mer scho mat 17 Joer Frëndinne gemaach hunn. Einfach nëmme Moie soe, frëndlech, wéi geet et? Fro. Meng Suerg war ëmmer déi, dass se sech, d'Meedcher sech an der Nuecht, am Wanter, sech erkalen, soe mer emol esou, néiw ausgedréckt. Hunn ech emol gefrot, hei kann ech op e Kaffi alueden, dass mer opwiermen. An doduerch hunn ech dann och duerch Gespréicher, déi ech gefouert hunn mat verschiddene Leit, hunn ech halt ebe gemierkt, dass dat guer net esou, déi Welt ass guer net esou schwaarz, wéi ech se gemoolt krut. Wéi gesot, vun do un ass et dann. sinn ech bereet dee Schrëtt ze goen, fir doriwwer ewech ze goen, iwwer dat wat ech geléiert gi sinn, halt eben och domadder déi Leit, wou sech bis elo ëmmer als meng Frënn oder meng Famill z'erkenne ginn hunn, op de Bockel ze lueden an ze soen, nee, dat sinn net Leit, déi dir gutt gesout sinn. An dat ass eppes, wat ganz schwéier ass. Jo, wann s de op eemol net méi, guer net méi do drapasst an dat Bild, wat déi Leit am Fong vun dir hunn, déi et vläicht esouguer nach gutt gemengt hunn, dat weess ech jo net esou genau, mee awer dat fir dech net gutt war vläicht, muss de bereet sinn, dech dovunner ze trennen, oder? Also, et ass déi individuell Fräiheeten, Dat ass jo e bëssen dat, wat esou an deem Lidd hei och opkënnt, déi individuell Fräiheeten, déi de Mënsch ka genéissen, déi de Mënsch soll genéissen, sech ze entfalen, sech ze, déi ware mir komplett, déi ware mir komplett ewechgeholl. Et war, du muss esou, esou, esou, esou, esou sinn an dat, dat war eppes, dat huet mech, dat huet mech wierklech.

dass hie was weess. Ech kennen déi Nieweneffekter vun deene sozialen Ausgrenzungen, d'Nieweneffekter vun deem, wat gewëssen Institutiounen, gewësse Gemeinschaften u Schued kënnen ausriichten, wéi se hannendru fonctionnéieren och. Halt eben duerch meng eegen Erfahrung. Ech hunn esou e bëssen dee Weitblick hannendrun. Mir sinn elo an engem Wahljoer. An engem Wahljoer gëtt ëmmer ganz vill geschwat. An engem Wahljoer gëtt gesot, Mir wëlle gären hei maachen, mir wëlle gären do maachen. Déi mannste Wahlprogrammer, wou ech gelies hunn, hunn effektiv konkret Léisungen. Mir wëlle maachen, mir wëlle maachen. Mee chiffréier mir et. So mir genau, esou kréie mer dat hin. So mer, wa mer d'Steieren esou maachen, wa mer dat hei maachen, wa mer dat do maachen, dann, dann hunn ech eppes Konkreets fir unzepaken. Da kann ech soen, domadder kann ech, ech verstinn elo, wou déi Suen hierkommen oder ech verstinn, wou déi Suen higinn. Ech kann e bëssen eppes dermat ufänken, mee dat, dat, a mir wëlle gäre maachen an et, an et komme keng Zuelen, et komme keng Moyenen, et kënnt keen, da sëtzt ee wierklech do wéi d'Kaz um Schläifsteen e bëssen an seet ee sech, jo wat, wat, wat soll ech dann elo wielen? An dat ass deen Einheitsbrei, deen een do zerwéiert kritt. Ech maache mer absolut guer keng Hoffnungen, dass ech gewielt ginn. Also absolut null Hoffnung, dass ech gewielt ginn. Uewen den Norden, deen ass zougepecht mat anere Parteien. An ech ënnerstëtzen einfach gären den Opschwong am Norden och. De Süden, deen ass, do leeft et. Den Zentrum, do leeft et. Den Osten, deen ass gutt um Kommen. Um Norden, do, Do brauch et nach e bëssen Elan. An mir si an esou enger Stagnatioun. Mir kommen iergendwéi net virun, wat d'Logementspolitik betrëfft, wat d'Steierreforme betrëfft. Mir si wierklech um kompletten, an enger kompletter Stagnatioun. Et gesäit een zwar, dass dobaussen d'Stad e bësse méi schéi gëtt an zougepléischtert gëtt mat neie Steng an esou weider. Awer dat ass net déi Politik, dat ass net dat, wat mécht, datt ech an Zukunft ka mat engem, mat Elan no vir goen, datt ech weess, wou geet d'Liewen hin. Dat si net déi Steng, déi ënnen um Buedem sinn, déi maachen, datt ech soen, oh cool, elo geet et besser. Ech brauch scho Konkretes, fir no vir ze goen. Ech sinn och e bësse Rebellin do dran. Also ech weess, datt vill Leit esou zougetriichtert gesi mat enger Vue vun der Welt. Mä wann een sech traut de Leit d'Aen e bëssen opzemaachen, e bëssen ze soen, hei kuck mei, kett déi Grëtz hu méi wäit, dann. jo, dann huet een e klenge Problem. Da gëtt een ëmmer als Außenseiterin dohinner gestallt, als Spënnerin, als, an da soen ech, hey, si stolz drop. Jo, wat soss se och soss maachen? Ech mengen, du wéilts jo och warscheinlech net anescht sinn, du wéilts net onbedéngt méi ugepasst sinn. Nee, zréck an dat, zréck an deen ale Muster, wou ech konform sinn zu deem. wat gesot gëtt, wat ouni mat ouni ze hannerfroen alles virgeknat kréien, net hannerfroen, dat ass net meng. Ech maach main Ding, egal was déi andern sagen, esou ne? Yeah. Ech spiere mech och zum Beispill an der Gesellschaft hei net integréiert esou richteg. Nee, du bass also Friemkierper, mee du bass awer en Deel vun der Gesellschaft. Et ass een Deel vun der Gesellschaft. Iergendwou geet et no vir. Et kann een net soen, ech bleiwen op der Plaz stoen, mee et kann ee probéieren, den Horizont ze erweideren, respektiv den Horizont e bësselchen, d'Siichtfeld an eng aner Richtung ze dréinen. An den Reinhard Mey, deen huet an engem vu senge Lidder, wou och vun iwwert d'Politik séngt, wou de Paschtouer zum Minister seet, Halt du si arm, ich halt si dumm. An et ass e bëssen esou, ob dat elo de Paschtouer ass, ob dat elo d'Tëlee ass oder ob dat elo alles dat, woumat der ee probéiert gëtt ofzelenke vun der Realitéit. Ech hunn nach déi lescht Zeile vum Lidd och hei, vläicht zum Ofschloss.
Well
d'Kënschtlerin, soen eng Kéier den Numm vun der. Sarah Lesch.
Sarah Lesch
ass och e bëssen eng Rebellin, schéngt et. Well dat seet och dann de Schluss vu sengem Lidd, datt et sech net upasst. Genau. Und jetzt wartet mich noch mein persönliches Ende, den Gefallen tu ich euch nicht.

Schéin. Schéin, definitiv.
Merci.
Merci dir.